Ommi dejjem tgħajjat li għandi ġieħ ta' ras. Marret għand ħafna tobba imma kollha qalulha li m'għandha xejn, ħlief ħafna stress. It-tabib, kif jinduna x'tip tu ġieħ ta' ras hi?
Mela, hemm ħafna tipi ta' uġigħ ta' ras differenti, allura importanti li meta inti tmur għand it-tabib tispjegalu eżatt xi tkun qed tħoss, għaliex dan ħa jiddetermina x'tip ta' uġigħ ta' ras hi. Eżempju, fejn qiegħed l-uġigħ? id-distribuzzjoni tal-uġigħ jekk imurx għal xi mkien ieħor, jekk imurx għall-għajnej, eżempju, jekk ukoll kemm ikun qawwi dal-uġigħ, jekk ikunx uġigħ qawwi li ma jħallikx torqod bil-lejl, jew uġigħ li jqajmek f'nofs ta' lejl. Kemm idum l-uġigħ, ġieli jista' jdum ftit minuti u ġieli jdum ġranet sħaħ għaddej. Jekk ikunx hemm xi sintomi oħrajn mal-uġigħ, eżempju, problemi fil-vista jew tibdil fil-vista. dardir, għejja partikolari jew nuqqas ta' saħħa f'ċertu idej jew saqaj. Ġifieri kollox skont dak li inti tgħid it-tabib u mbagħad it-tabib ikun jista' jagħmel u skont l-eżaminazzjoni jkun jista' jagħmel id-dijanjosi tat-tip ta' uġigħ ta' ras. Issa tension headache partikolarment ħafna drabi tkun diskritta mill-pazjent bħala tagħfis u pressa fuq il-moħħ jew inkella fuq il-wara tar-ras u fuq il-wara tal-għonq. Ġeneralment, l-uġigħ jista' jdum bejn nofs siegħa għal ftit jiem, u ġeneralment fil-maġġor parti tal-każijiet ma jkunx xi uġigħ qawwi li ħa jqajmek bil-lejl jew xi uġigħ qawwi li ħa jtellfek mill-attivitajiet ta' kuljum, però jkun skumdità qawwija.
L-uġigħ ta' ras kawżat minn stress nistgħu naqsmuh f'żewġ kategoriji. Jista' jkollok uġigħ li jitfaċċa biss darba kull ftit ġimgħat u jdum għal ftit jiem. U jista' jkun hemm uġigħ ieħor li jirriżulta kroniku għax jitfaċċa kull ftit jiem u jdum is-sigħat. Iżda dan l-uġigħ ta' ras jista' jġorr miegħu xi kumplikazzjonijiet?
Bħala komplikazzjonijiet għas-saħħa m'hemmx xi komplikazzjonijiet gravi min-naħa tat-tension headache, Però li ġieli jiġri hu illi l-iskumdità tant tkun qawwija li lil dak li jkun tibda ittelfu mill-funzjoni tiegħu tal-ġurnata, forsi tibda ttelfu milli jikkonċentra fuq ix-xogħol jew milli jikkonċentra jekk ikun qed jagħmel xi faċendi d-dar. Jew inkella iġġagħlu biex ikun daqsxejn iktar irritabbli mis-soltu allura tagħmillu burdata daqsxejn ħażina għaliex ma jkunx jista' jiffunzjona mija fil-mija kif ikun is-soltu.
Meta mmorru għand it-tabib minħabba l-uġigħ ta' ras li jista' jkollna, tajjeb li nagħtu dettalji sew dwar x'tip ta' uġigħ qed inħossu, f'liema naħa eżatt tar-ras, u l-qawwa tal-uġigħ. Iżda apparti l-mediċini, kif nistgħu intaffu dan l-uġigħ?
Nistgħu nibdew minn mediċini li jinxtraw over the counter, li jkunu pain killers, bħal paracetamol jew xi anti-inflammatories li jintużaw biex itaffu dan l-uġigħ. Jgħin ukoll jekk jekk speċi jekk ikun hemm depression assoċjata ma' dan it-tip ta' wġigħ ta' ras. Forsi jistgħu jgħinu wkoll xi antidepressants, però f'dan il-każ dejjem wieħed għandu jmur għand it-tabib tiegħu, jiddiskuti daqsxejn il-problema u naraw naqra x'effett qed ikun hemm fuq il-ħajja ta' kuljum u nimxu minn hemmhekk. Issa, bħala rimedji oħrajn, ċertu relaxation therapies jgħinu, bħal hawn min forsi jmur xi meditation bħal yoga bħal affarijiet affarijiet hekk li jistgħu jgħinu ħafna. Xi massages ukoll jistgħu jgħinu għax dawn iħollu t-tension li jkun hemm fil-muskoli tal-għonq u allura jkunu qegħdin jgħinu ħafna. U affarijiet sempliċi, eżempju jekk wieħed jieħu xi banju sħun tista' tgħin. Kemm jista' jkun nippruvaw nirrikorru għal dawn l-affarijiet.
Anke l-istil ta' ħajja li ngħixu jista' jbiegħed il-frekwenza ta' dawn l-attakki ta' uġigħ ta' ras. Per eżempju, l-alkoħol, it-tipjip u l-kafeina kollha jistgħu jżidu r-riskju li jiżviluppa l-uġigħ ta' ras. X'inhu l-istil ta' ħajja ideali biex inbiegħdu din il-frekwenza?
Li niklu dieta tajba bbilanċata dejjem tgħin li nnaqsu r-riskju ta' tension headache, speċjalment li nevitaw ċertu zokkor fid-dieta. Importanti ħafna wkoll li wieħed jixrob ilma mhux ħażin ħalli nevitaw dawn it-tip ta' tension headaches. Hu importanti wkoll li kemm jista' jkun nagħmlu l-eżerċizzju ħalli anki aħna mentalment aħna u nagħmlu l-eżerċizzji l-moħħ jirrilassa ħafna allura nnaqqsu ħafna l-inċidenza tat-tension headache b'dawn l-affarijiet.
Tikka aktar dwar saħħtek. L-istudenti adolexxenti mhumiex qed jieklu kemm suppost. Barra minn hekk jirriżulta li dawn l-istudenti ma jafux jagħżlu l-aħjar ikel għalihom. Dan l-istħarriġ sar fost numru ta' studenti li jattendu istituzzjonijiet post-sekondarji u universitajiet madwar l-Ewropa. Jidher li huma ħafna dawk l-istudenti li matul il-ġurnata tal-iskola ma jieklu xejn, biex imbagħad wara jiffangaw f'ikel li ma jkun fih l-ebda sustanza. Is-suġġeriment hu li l-iskejjel jipprovdu ikel issussidjat, ħalli b'hekk l-istudenti kollha jaffordjaw u jkollhom ikel sustanzjuż aċċessibbli ta' kuljum. Tikka aktar dwar saħħtek għada.